bũrũri-inĩ wa South Africa nĩ getha akorwo agĩtũtarĩria ciĩgiĩ ũhũri wa biacara gatagatĩ ka mabũrũri maya merĩ. Nĩ gũgũkorwo na biacara nyingĩ mũno ĩroima Kenya gũka gũkũ. Tũgĩcokereria gũkũ bũrũri-inĩ, tũkorwo tũkĩaranĩria na Peter Warũi ũrĩa ũtũnyitĩte ũgeni thĩinĩ wa Clifton Motor Dealers nĩ getha akorwo agĩtũtarĩria thabarĩ yake ya gũthiĩ bũrũri-inĩ wa Ngeretha na ya gũcoka gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya na ũrĩa ekaga. Ndũkae gũthiĩ haraya, ĩtĩkĩra kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ. kiumia kĩhĩtũku barũthi wa kenya bũrũri-inĩ wa south africa catherine mwangi nĩ atwĩrire namba ya akenya arĩa maikaraga south africa nĩ ta andũ ngiri mĩrongo ĩna hihi nĩ ũrĩ weyũria mawĩra marĩa marutaga bũrũri-inĩ ũcio akenya aingĩ arĩa me gũkũ rĩ mandĩkĩtwo mawĩra, mandĩkĩtwo aingĩ nĩ arĩa mandĩkĩtwo mawĩra manene, ũkona ona me mawĩra ma bengi kana kambuni ici cia ICT kana ti andũ atĩ maikarĩte o ũguo renja renja, nĩ andũ mandĩkĩtwo mawĩra manene na aingĩ nĩ managing directors, aingĩ nĩ very senior na angĩ maragĩka o business na ona business ĩyo mareka gũtirĩ ũndũ mũru mareka, nĩ indo marendia. Na ona COVID rĩrĩa twokĩte na gwakĩrĩ na tourism, andũ aingĩ nĩ mendagia curios, indo ici tũgĩthondekagĩra mũciĩ. Kwoguo andũ, andũ a Kenya gũkũ gũtirĩ atĩ andũ maikaraga atĩ ũguo renja renja, nĩ andũ mandĩkĩtwo mawĩra manene, kana nĩ andũ mareka business, kana nĩ andũ mara, you know, nĩ maramenya ta rĩu indo ũrĩa ikuma gũkũ igathiĩ kũrĩa. marori-inĩ kana kĩĩ. So nĩkĩo ndĩrakiuga andũ arĩa a Kenya maikarĩte gũkũ kana andũ arĩa mokaga makoragwo mokĩte na ũrĩa marenda gwĩka. Matiũkaga gũikara o gũkũ renjarenja mambĩrĩrie gũthĩnia thirikari ya gũkũ. Catherine nĩ ataarĩirie ciĩgiĩ ũhũri wa biacara gatagatĩ ga Kenya na South Africa, no ho agataarĩria mĩeke ya biacara ĩrĩa Akenya mangĩhũra bũrũri-inĩ ũcio. Mbiacara ũrĩa ĩikarĩte rĩu rĩ, andũ a South Africa nĩo maratũma indo nyingĩ mũciĩ. Ithuĩ Kenya tũtikoretwo tũhotete gũtũma indo nyingĩ gũkũ. Kwoguo ũkona South Africa nĩo makĩrĩ, nĩo me igũrũ. No ũcio, nĩ tũraruta wĩra mũno nĩguo tũkorwo atĩ ona Kenya, indo cia Kenya nĩ irahota kũingĩra gũtarĩ na thĩna. Rĩu indo iria nguona ingĩtuĩka igĩũka... gũtarĩ na thĩna mũingĩ na ica ikuhĩ rĩ, nĩ kahũa, cai, mahũa, nyama cia ng'ombe, indo ta icio tondũ icio nĩ indo ona gũkũ makoragwo makĩgũra kũndũ kũngĩ. Kwoguo icio nĩ opportunity. Kwĩna opportunity nyingĩ mũno gũkũ South Africa. Kwoguo rĩu ũrĩa thirikari ya Kenya ĩreka rĩ, nĩ kũhingũra, nĩ kũhingũra maũndũ maya maragiria indo ciũke. Twahingũra-rĩ, then nao andũ a Kenya makorwo na opportunity ĩyo ya kũrehe indo icio. Koguo nĩ ndĩrona ica ikuhĩ-rĩ, nĩ gũgũkorwo na biacara nyingĩ mũno ĩroima Kenya gũka gũkũ. Ũũ nĩguo mũbango wa Akenya kũingĩra South Africa matarĩ na visa ũgũteithĩrĩria harĩ ũhũri wa biacara. na nikio uhoro uyu wa visa wi mwega muno tondu riu andu ni marihotaga guka mundu akoiga atiriri ke ni ndathii South Africa nyone atiriri tondu ni ndirenda gutumaga macani kana ni ndirenda gwika reke thii menye ni ku ingituma no tungiruta wira nake South Africa koguo uhoro ucio wa visa ni kuhingura maundu maingi muno tondu riu ndukwambiriria ngagira visa ni guikara hihi riu mundu okira rucini akoiga ni ndona maundu makwa no hote guthii South Africa no njike u mundu akahica ndege agoka thengiĩ wa akenya gũkorwo magĩikara bũrũri-inĩ wa south africa nĩ macokagia maitho na mũciĩ na magakorwo magĩteithia bũrũri wa kenya ta ũrĩa catherine aratarĩria andå a kenya nä aruti wä ra na gå kå nä marutä te wä ra nä monjorithä tie må no koguo nä makä hotaga ona gå teithia må ciä ona to gå teithia family but nä mekaga investments na nä gå koretwo na andũ makoretwo makĩaria na Kenyans arĩa me South Africa, kana nĩ mabengi, kana nĩ um, nĩ andũ arĩa magĩkaga investments magakĩmonia nĩkĩ you know, mũndũ angĩkĩ- angĩtũma mbeca ciake koguo nĩ nĩ- nĩ gũkoragwo na maũndũ maingĩ a South- andũ a Kenya arĩa me South Africa Nĩ matũmĩte mbeca nyingĩ na maga contribute a lot. Kambuni ya ndege ya Kenya Airways ĩkoretwo ĩgĩteithĩrĩria harĩ ũkui wa arĩa marathiĩ bũrũri-inĩ ũcio wa South Africa na njĩra nene. Kenya Airways no magĩkoragwo na ndege cia kuma gũkũ gũthiĩ Kenya na kuma Kenya gũka gũkũ. Rĩu na ũrĩa mekĩte wega nĩ monaga harĩa mekwenda mongerere ndege makongerera. Rĩu koguo ũhoro wa passenger gũkua andũ mena ndege rĩu gwĩcia mathiaga maita mana matano o mũthenya na ndege irakorwo i njioru na magakorwo also na ndege cia gũkua mĩrigo nacio igakorwo i njioru koguo nĩ ma- nĩ marutĩte wĩra niĩ ũrĩa ingiuga ũrĩa nyonete Kenya Airways mararuta wĩra gũkũ South Africa nĩ marutĩte wĩra mwega mũtheru na mũnene mũno na maka make sure atĩ gũtirĩ mũndũ ũngiuga ndanona ndege ya gũka Kana ndanahota gũkua mĩrigo yake nĩmekĩrĩte capacity. Ngakĩhaka mwĩroreri atĩ nĩ wakorwo ũkĩigua mĩeke ya biacara ĩrĩa ĩ bũrũri-inĩ wa South Africa na atĩ nĩ ũgũkorwo ũkĩmĩhũthĩra wega. Tũkwamba gũikĩria oro hanini tũgĩcokereria tũkorwo tũkĩaranĩria na Peter Warũĩ ũrĩa nĩwe mwene Clifton Motor Dealers nĩgetha tũigue rũgano rwake ndũkae gũthiĩ haraya. Ĩĩ nĩ wĩriragĩria gũthiĩ thabarĩ Maasai Mara kana Mombatha, ĩĩ kana gũceera bũrũri wa Ngeretha. Jungle Dwellers nĩ kambuni ya thabarĩ ĩkoragwo kũrĩa United Kingdom na yendagia tigiti cia ndege cia gũthiĩ kũndũ guothe na ĩgathondeka thabarĩ cia Kenya oro hamwe na bũrũri wa Tanzania. Aranĩria nao kũhĩtũkĩra namba ya thimũ nĩyo +44 0745 04 405 29 kana ũmacerere rũrenda-inĩ rwao nĩruo www www.jungledwellers.net. Nĩ mũkĩũĩ nĩ kũrĩ na ngathĩti ĩkoragwo rũraya ĩtagwo The Diaspora Times. Ũngĩkorwo no ndũrenda kũgathĩrĩria, kana nĩ mũgũnda, kana nĩ nyũmba yaku wenderie arĩa me diaspora, no kũhũra thimũ na nĩ ĩgwĩkĩrwo ngathĩti-inĩ ĩyo ĩthomagwo kũndũ guothe thĩinĩ wa thĩ

Nĩ twacokereria mwĩroreri tũingĩre thĩinĩ wa ikereka ritũ rĩa kerĩ rĩa tabarĩra ĩno ya kwĩgereka rũraya na nĩ ngũkwĩrĩte nĩ tũgũkorwo tũ- tũkĩaranĩria na Peter wa Rũĩ ũrĩa waikarire bũrũri-inĩ wa Ngeretha kwa ihinda na rĩu arĩ gũkũ bũrũri-inĩ nĩgetha atũtarĩrie rũgano rwake. Thengiũ mũno nĩ ũndũ wa gũkorwo ah, ũgĩtĩkĩra kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya kwĩgereka rũraya. No ũtũtarĩrie hanini ah, Peter wa Rũĩ nũ? Ũtwĩre kũrĩa waciarĩirwo, kũrĩa wathomeire, kĩrĩa wathomeire. Ndaciarĩirwo kũrĩa Mũrang'a. Mhm. Eh, Ndagĩciarĩrwo Mũrang'a ngĩrererwo kũu Mhm. ngĩthomera oro kuo Eh, na thutha wa gũgĩkinyia mĩaka ya ya kwambĩrĩria kwĩikaria ngĩthama ngĩũka Nairobi Mhm. gwetha wĩra Nĩguo. nĩ ndandĩkirwo kambuni ĩtagwo Kae General Mhm. ngĩruta kĩndũ mĩaka ikũmi kuo Mhm. Eh, ngĩcoka ngiuma hau ngĩtiga wĩra ngĩambĩrĩria gwĩciria ũrĩa ingiuma gũkũ Kenya Ehe. thutha wa kwĩ- kũigua andũ na kũu nja nĩ makoragwo rĩngĩ hihi makĩona mbeca nyingĩ mũno Mhm. nĩ ndambĩrĩirie biacara ndambĩrĩirie biacara nĩ ndambĩrĩirie kũgũraga ngari kuma South Africa Mhm. ngarehe gũkũ Mhm. Eh, ndĩ South Africa nĩ ndathire ũguo Mhm, ngĩthiĩ Botswana mhm, Namibia mhm. Malawi Z- Zambia and eh, Zimbabwe hĩndĩ ĩyo mabũrũri macio nĩmo marĩ mbere mũno nĩguo thutha wa kũgeria biacara kũu Mhm, ngĩciria no nyambĩrĩrie gwĩciria ũrĩa ingĩthiĩ ngeretha mhm, that was eh, kĩndũ 1998 mhm. Ndathiĩ Rũraya ndaikarire kũu kĩndũ ihinda inene ta mĩaka ikũmi na ĩnana. Twĩre nĩ mathĩna marĩkũ wageragĩra ũrĩ bũrũri-inĩ ũcio wa Rũraya? Kaingĩ mawĩra ma Rũraya nĩ maritũ tondũ waigua marĩhagwo per hour. Thĩinĩ wa ithaa rĩu rĩmwe ũrendwo ũrĩhwo akorwo nĩ kũrĩhwo ũrarĩhwo na ithaa, ũgũtuangwo gũtuangwo. Koguo kũu no nginya you have to earn your money.

eh, na ũraruta wĩra wa gũthambia indo Mhm. mũkawa Mm. eh, ona nĩ ndarwarire Mhm. nginya ngĩkoma thibitarĩ Okay. eh, nĩ ũndũ wa gwĩciria ũrĩa nda- ũrĩa ndeciragia Tiguo ngũkora wakorire. tiguo ndakorire Mm. eh, no harĩ macio mothe rĩ Mm. no kinya ingĩarutire wĩra nĩguo And no I nginya worked. I wĩyũmĩe work. no ndengĩyũmĩrĩria na njĩra nene Mhm. no twĩre hihi nĩ mawĩra marĩkũ wakorirwo ũkĩruta eh, wĩra wa mbere andũ aingĩ ũrĩa ũrĩa ndambire kũruta Mhm, nĩ rĩu wa gũthambia wa mĩkawa mhm, eh, no thutha wa gũkĩruta ruta hanini mm, na ngĩkĩmenya bũrũri ũcio ũrĩa rĩu Mm. njũĩ Kenya mhm. eh, ona nĩ ndambĩrĩirie gũtwara kambu Mhm. hĩndĩ ĩyo twatwarithagia kambu na mapu Ehe, ngĩmenya rũraya oro ta ũrĩa njũĩ gũkũ kenya nĩguo. ndarĩkia kũmenya rũraya ngĩona ona nĩ mu- kumbe mũndũ nĩ ambagĩrĩria kabiacara I started a Ĩĩ. business Aha, eh, ngĩambĩrĩria nduka mhm, yuma hau nĩ njigĩte kĩrabu mhm, o kũu o rũraya na rĩu biacara icio ciaku wambĩrĩirie na kũu rĩ Mhm. nĩ gũcitiganĩria wacitiganĩirie ũgĩcoka na Aca- gũkũ aca nĩ Eh. kwendia ndendirie nda compare maica ma ma kĩrĩa ma rũraya na maica ma gũkũ Mm, Eh, ngĩona maica ma gũkũ no ũmĩki kũrĩ rũraya okay. na rĩu wacoka gũkũ bũrũri-inĩ wa kenya wacokire mwaka ũrĩkũ ndacokire 2012 2012 yeah. Waka 2012 wokire ũkĩambĩrĩria wĩra ũrĩkũ kana nĩ kĩĩ wokire kwambĩrĩria? Ndambĩrĩirie kũrehaga ngari Mhm. Eh, ũguo ndiũkaga atĩ oro ũguo Kwambĩrĩria. aca na no ndakĩrĩ na tũmaũndũ tũngĩ ndokaga gũkũ ngakĩambĩrĩria Mhm. nĩ njokaga rĩngĩ rũraya Mhm. sometimes Mhm. tondũ ndiakĩingatĩtwo Nĩguo nĩwe na weyumĩire. ndĩkĩrĩ citizen wa Mm. ngeretha nĩguo koguo hĩndĩ ya ngwenda gũthiĩ gũcera kuo nĩ thiaga gũcera Mhm. ngagĩthiĩ gũkĩgeithia arata nĩguo twĩre atĩrĩrĩ Mhm. nĩkĩ ũngiuga waumire nakĩo rũraya Eh, either skills wa mbere no ndathomire by the way mm. Eh, nĩ ndathire university wĩ kũu ndĩ oro kũu Ehe. ngĩthiĩ ndambia university Mhm, eh, for four years Mhm. ngĩthoma mhm. eh, ngĩka disaster management Mhm, eh, kuma hau nĩ thiĩte ngĩthomaga tũkozi tũingĩ mhm, eh, na tũmaũndũ tũ- tũrĩa ndathomire rũraya rĩ Mhm. ũmũthĩ ũyũ nĩ tu aprayaga gũkũ mm, eh, na ngona rĩngĩ harĩa ndĩrahĩngĩcĩka ndirahĩngĩcĩka nĩguo yes ta rĩu mũndũ angĩkorwo ena bata wa gũthiĩ Mhm. mabũrũri mau ma na nja Mhm. ũngĩmũtara atĩa we wĩ ta wa rũĩ Eh, no ndĩmwĩrire ma- ti kũhũthũ Mhm. maica ma rũraya matikoragwo me mahũthũ Mhm. no harĩ mũndũ ũrenda kũnoga na mũndũ mũnini Mhm. eh, nĩ kũrĩ mbeca no ũngĩrora o nakuo Mhm. no kũrĩ challenges ũguo rĩ mũndũ ũcio no kinya akorwo eharĩirie kũnoga Mm. mũndũ nĩ arenda shortcut Mm. kũrĩa gũtirĩ shortcut Nĩguo. Andũ aingĩ nĩ mendaga gũcoka gũkũ bũrũri-inĩ no mũndũ nĩ araremwo nĩ gũcoka. Mũndũ ta ũcio nĩ ũndũ wa kũrigwo ekwambĩrĩria kũ we ũngĩmũtara atĩa? Njĩraga mũndũ ndũkaneterere atĩ hĩndĩ ĩrĩa ũgakinyia mamirioni ma mbeca nĩgetha ũcoke tondũ mm. matigakinya. No ũngĩenda gũcoka ũndũ ũrĩa ũrĩ bata eh, nĩ kũmĩrĩria mm-hmm. na wambĩrĩrie na kĩrĩa kĩnini mm-hmm. wĩnakĩo na ũkamenyerera kĩng'otore gĩaku mm. kĩrĩa wĩnakĩo tondũ andũ aingĩ moka rĩ mm-hmm. eh, mundu ambaga gwitigira kwao kuria aumite ati ni akuiywo akorwo mundu aumite gacie Eh, ndagikoma gacie endaga guka gukoma Lavington eh, na ndaumite Lavington mm, thiĩ ũkome gacie mhm, ũkauma gacie ũgoka Nairobi ũge- gwetha kaũndũ karĩa ũrenda gũgoka gwĩka gũkũ mhm, Yeah, mm, no tiga kwambĩrĩria na kũrĩa rũgongo ambĩrĩria harĩa kĩanda mm. thengiũ mũno

No kiumia gĩũkĩte nĩ nĩ agakorwo akĩnyitanĩra hamwe na ithuĩ. Hau nĩho tũgũkorwo tũgĩtirihĩra tabarĩra itũ ya kwĩgereka rũraya mũthenya wa ũmũthĩ. Nginyagia kiumia gĩũkĩte, njĩtagwo Wanjirũ wa Maura.